Бӕрӕгбонӕн йӕ ном йӕхи у. Ӕсрӕсугъд нын кӕны нӕ цард, ӕрбамбырд нӕ кӕны иумӕ, циндзинад анхъӕвзы нӕ дадзинты. Уӕдӕ газет «Рӕстдзинад-ы» науӕдз фондз азы юбилейы фӕдыл Цӕгат Ирыстоны Тӕбӕхсӕуты Балойы номхӕссӕг паддзахадон ирон академион театрмӕ цы дзыллӕтӕ ӕрбацыд, уыдоны фӕндыд семӕ дӕсгай азты ӕмдзу чи кӕны, уыцы газетӕн арфӕйы ныхӕстӕ зӕгъын. Бӕрӕгбон изӕр рауад мидисджын ӕмӕ зӕрдӕмӕхъаргӕ. Аивгъуыдтой юбилеон мадзӕлттӕ ӕмӕ газеты хъомысджын коллектив ноджы хъазуатондӕрӕй бавнӕлдта йӕ ӕрвылбоны архайдмӕ. Газет «Рӕстдзинад»-ы сӕйраг редактор Битарты Маринӕимӕ ныхас кӕнӕм юбилейы фӕстиуджыты тыххӕй. Рӕстдзинады газетыл нӕуӕдзфондз азы кӕй сыххӕсти, уый ӕрмӕст газет кусджыты бӕрӕгбон нӕу, фӕлӕ ӕппӕт газеткӕсджыты бӕрӕгбон дӕр ӕнӕмӕнг. Ӕмӕ куы план кодтам, куы сфӕнд кодтам, нӕ юбилеон аз куыд арвитдзыстӕм, зӕгъгӕ, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, тыхстыстӕм, куыд фӕзӕгъынц, фӕндыдис нӕ, цӕмӕй ӕнӕхъӕн афӕдз Рӕстдзинад-ы газеты ӕдзухдӕр газет-кусджытӕ, газеткӕсджытӕ йын ӕдзухдӕрӕй хъусой. Ӕмӕ тынг бирӕ мадзӕлттӕ сплан кодтам, Фӕстӕдӕр Денагир зӕгъын сусӕг ныхасы хуызы, бирӕ мадзӕлттӕ дзы уый фӕстӕ аппӕрстам, афтӕдӕр ма загътам, цавӕр у ӕнцон нау, стӕй ныл сӕдӕ азы куы сӕххӕст уа, уӕд та ма космосмӕ тӕхдзыстӕм, зӕгъгӕ. Ӕмӕ нӕ мадзӕлттӕ райдыдтой дыууын цыппӕрӕм марты. Дыууын цыппӕрӕм март та мин фарасӕдӕ дыууын цыппӕрӕм азы уӕд рацыдис фыццаг номыр газет Рӕстдзинад-ӕн. Ӕмӕ уыцы бон скодтам мах наукон библиотекӕйы нагазджыткӕсджытӕн конференци. Нагазджыткӕсджытӕ уыцы мадзалы радзырдтой сӕ фӕндиӕгтӕ, сӕ фиппайнӕгтӕ, загътой арфӕйы ныхӕстӕ нӕ рагондӕр хӕлӕрттӕ газет бирӕ чи уарзы. Ӕмӕ йӕ фыццаг къахдзӕфтӕ нӕ Иры интеллигенцийӕ Даже рӕстдзинады чи акодта, уыдон Дзасохты Музафер, Махамад Махамадты Ахуырбек, уыдон ахӕм зӕрдӕмӕхъаргӕ ныхӕстӕ ракодтой, уӕдӕ сын газеты рӕстдзинад сын сӕ царды цы фӕхъаз и. Сӕ фыццаг къахдзӕфтӕ ӕрымысыдысты ӕмӕ сӕм адӕймаг хъусынӕй не фсӕсти. Рауади ӕцӕгӕйдӕр, мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, зӕрдӕйӕ зӕрдӕмӕ хъӕрмуд ныхас. Апрелы нӕ мадзал, куыд фӕзӕгъынц, фӕуӕрӕхдӕр кодтам, сарӕзтам ӕппӕтдунейон конференци национ газеттӕ «Сӕ проблематика» ӕмӕ «Сӕ дарддӕры райрӕзт». Ӕрбастинӕм бирӕ уазджытӕ нӕ сыхаг регионты, нӕ сыхаг республикӕты цы национ газеттӕй, уыдонӕн, сӕ редактортӕм, Суанг ма нӕм йӕ кутӕ дӕр ӕрбацыдысты, Ассоциацийӕ национальных СМИ, зӕгъгӕ, Мӕскуыйы ис ахӕм ӕхсӕнад, уыдон дӕр нӕм ӕрцыдысты, Уӕрӕсейы посты разамындӕй дӕр нӕм уазджыт ӕрцыдис, ӕмӕ тынг бындурон ныхас дзы рауади уыцы конференцийы дӕр, ӕмӕ ӕниу та ӕцӕгӕйдӕр афтӕ у. Ӕппӕт национ газеттӕн дӕр ис уыцы иу проблемӕтӕ ӕмӕ уыцы ран уыцы проблемӕтыл уыцы риссаг фарстатыл ӕрдзурын уый кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ахсджиаг у стӕй сӕрды та Цъӕйы комы Хазиаты хохы цъуппыл ӕрсагътам рӕстдзинады тырыса куыд мадӕлон ӕвзаджы символ. Йӕ нысан та Хазиаты хох куыд ӕнусон у, афтӕ ӕнусон уӕд нӕ мадӕлон ӕвзаг, нӕ ӕвидигӕ культурӕ, нӕ хъӕздыг ӕгъдӕуттӕ. Кӕстӕр фӕлтӕр та хӕссӕт уыцы тырыса размӕ сӕ хистӕртӕн кад кӕнгӕйӕ. Ӕмӕ уый фӕстӕ октябры, мӕнӕ ӕрӕджы октябры Кадджын бӕрӕгбон, уӕрӕх, стыр бӕрӕгбон скодтам ирон театры. Марина, газет «Рӕстдзинад» у ирон адӕмы уарзон. Фӕлӕ уӕ цӕмӕй спус кодтой уӕ газеткӕсджытӕ, стӕй хицауад дӕр?
Ӕз алы хатт дӕр афтӕ фӕзӕгъын. Мӕ ныр дӕр зӕгъын, Абоны рӕстӕг национ газеттӕн тынг зын кусӕн у. Уымӕн ӕмӕ иуӕй сӕ интернет бааууон кодта, иннӕмӕй та фӕзӕгъын ӕмӕ сусӕггаг нӕу Советон Цӕдис куы ныппырх ис советон цардыуаг, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлтӕртӕ удварны удварны хъомыладӕй фӕиппӕрд сты. фӕмӕгуырау сты. Ӕмӕ уыцы уавӕрты газеты кусын ӕмӕ газетӕн йӕ ахадындзинадыл цӕмӕй йӕ архайын, уымӕн кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, стыр хъару хъӕуы. Ӕмӕ ахӕм уавӕрты хицауад дӕр ӕмӕ разамынд дӕр газетмӕ сӕ хъус куы нӕ дарой, уӕд ноджы зындӕр уыдзӕнис, кӕй зӕгъын ӕй хъусын, кусын ӕмӕ уавӕр дӕр. Ӕмӕ ӕрдӕбон цы мадзӕлттӕ радзырдтон ӕхсызгонӕй ӕмӕ ӕнӕхъӕн афӕдз мах нӕ газеткӕссӕтимӕ иумӕ кӕй стӕм, Уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уый тыххӕй зӕгъын хъӕуы стыр бузныг нӕ республикӕйы сӕргълӕууӕг Битарты Вячеславӕн. Йӕ удыхъӕд ирон кӕй у, йӕ адӕмы раз рӕстагӕй кӕй кусы ӕмӕ ӕнӕхин кӕй у, мӕмӕ гӕсгӕ уыдӕттӕ иуылдӕр ууыл дзурӕг сты. Уӕдӕ нӕ газеткӕсджытӕ, нӕ иузӕрдион хӕлӕрттӕ, Ӕдзух нӕ фарсмӕ чи вӕййы, газет раст рафыссыны рӕстӕджы, уыдон та ныр дӕр нӕ фарсмӕ балӕууыдысты. Уыдон Уататы Зилин, Ӕхъуызарты Руслан, куыстуат Бавария, куыстуат Деликат. Ӕмӕ ма мӕ ам зӕгъын фӕнды, ӕмӕ нын диссаджы зӕрдӕмӕ хъаргӕ лӕвар ма нын кӕй бакодтой наукон иртасӕн институты директор Хъаныхъуаты Залинӕ ӕмӕ профессор Тетойты Зинӕ. Уыдон сӕхи хъӕппӕрисӕй рауагътой газеты юбилеймӕ. газеты раздӕры редактортыл чиныг. Ӕмӕ уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, уый стыр лӕвар у, уый стыр хӕзна у, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы махӕн. Ӕмӕ ма ам та ма цы фӕнды бахахх кӕнын, ӕвӕццӕгӕн ма Ӕгъуызарты Руслан ӕмӕ Хъаныхъуаты Зӕлинӕйы лӕвӕрттӕ, уыдон, ӕвӕццӕгӕн, чи зоны ма ноджы зӕрдӕдӕр цыди. Уымӕн ӕмӕ зонӕм Ӕгъуызарты Ӕхсарбег куыд ирон литературӕйы классик, зонӕм ӕй куыд ирон телеонады бындурӕвӕрӕг, о, ӕмӕ рӕстдзинады дӕр зӕрдиагӕй кӕй фӕкуыста редакторӕй, уый. Ӕмӕ абон дӕр Рӕстдзинады раздӕры кусджытӕн абон дӕр Хъаныхъуаты Валодя ӕмӕ Ӕгъуызарты Ӕхсарбеджы нӕмттӕ сты табуйаг.
Газет «Рӕстдзинад»-ы цы курдиатджын журналисттӕ кусынц, уыдон иттӕг хорз ӕмбарынц дзыллон информацион фӕрӕзтӕ ныртӕккӕ бӕллиццаг уавӕры кӕй не сты, уый. ӕмӕ сӕ иузӕрдион газеткӕсджыты зӕрдӕхудты нӕ цӕуынц. Мыхуыр кӕнынц бирӕ цымыдисаг, ӕнцонӕмбарӕн ӕрмӕджытӕ. Алы кары адӕймаг дӕр дзы ссардзӕн йӕ зӕрдӕмӕ хӕстӕг чи лӕууы, ахӕм темӕтӕ. Маринӕ ӕртӕккӕ мӕмӕ гӕсгӕ хицауад йе ргом тынг аздӕхта ирон ӕвзагмӕ. Мӕнӕ алайнаг гимназы кӕй байгом, уый йӕхӕдӕг стыр хъуыддаг у, нӕ? Фӕлӕ йӕ алчидӕр зоны ӕрмӕст уыдоны архайдӕй, ӕвӕццӕгӕн мӕ ацы хъуыддаг размӕ нӕ ацӕудзӕни. Уымӕн ӕмӕ бинонты хсӕн адӕм сӕ сывӕллӕттӕн куы нӕ дзурой, куы нӕ сын ӕмбарын кӕной ирон ӕвзаг, куыд хъӕугӕ ӕмӕ вазыгджын у ирон сывӕллонӕн, уӕд дзы мӕ гӕсгӕ ницы рауайдзӕни. Ӕцӕгӕйдӕр ӕртӕккӕ рӕстӕг тынг фӕлдурӕджджын у. Тынг фӕлдурӕджджын ӕмӕ, ӕвӕццӕгӕн ма, Мах бӕстӕйы иннӕ адӕмтӕм, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ бӕстӕ у ӕмӕ ӕппӕт адӕмтӕ дӕр хӕларӕй куы цӕрой, уӕд фыццаджыдӕр уый алкӕмӕн дӕр нӕ хуыздӕр уыдзӕнис ӕмӕ Хуыцау зӕгъӕд. Фӕлӕ мӕнӕ нӕхи адӕм, ирон адӕм армыдзаг йеддӕмӕ не стӕм. Ӕмӕ нӕ мӕнӕ уыцы дихтӕ ирон-дыгурон, къуыдайраг-чысайнаг, туаллаг цалынмӕ Иу сӕрызонд нын уа ӕмӕ иу хъуыдыйыл архайӕм ӕмӕ нӕ уыцы взӕр хъуыдытӕ нӕ сӕрӕй фесафӕм, уӕдмӕ, ӕвӕццӕгӕн ма нӕ мадӕлон райрӕзтыл кусын дӕр, ӕвӕццӕгӕн ма дзы фарн нӕ уыдзӕнис. Не гъдӕутты хӕдхуыздзинадыл лӕмбынӕг ӕмӕ зӕрдиагӕй кусӕм иуылдӕр, уым дӕр ӕвӕццӕгӕн ма фарн нӕ уыдзӕнис. Абоны бон ӕнӕ интернетӕй фӕцӕрӕн нӕй. ног технологиты рӕстӕг. Фӕлӕ дзы уыцы зиан та стыр зиан хӕссы. Суанг ма нӕ арты нӕма сты ӕнӕном фыстӕджытӕ. Ӕнаххос адӕмы куыд бын кодтой, ма уымӕй Хуыцау бахизӕд, фӕлӕ уый дӕр цас бӕллиццаг у, интернеты тыгъдады куы бахизай ӕмӕ дзы кӕнӕ ӕнӕном кӕнӕ та фӕсномыгимӕ, кӕуылфӕнды дӕр аууон баппардзӕнис, кӕуылфӕнды дӕр цъыф бакалдзӕнис, уый дӕр адӕймагӕн цас ӕхсызгон у. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ ӕртӕккӕ тынг фӕлдурӕджджын рӕстӕг у, ӕмӕ республикӕйы разамонӕгӕн дӕр ацы хъуыддӕгты йӕ фарсмӕ куы нӕ балӕууӕм, ацы хъуыддӕгтӕ схонын, ома мӕнӕ мадӕлон ӕвзаджы райрӕзтыл бакусын, ирон ӕгъдӕутты хӕдхуыздзинадыл бакусын, сбӕлвырд уыдоны кой кӕнын. Йе ног нӕмттӕ куы нӕ уа литературӕйы дӕр, уӕд литературӕ нӕ райрӕздзӕни. Махӕн дӕр нӕ газеты ног нӕмттӕ куы нӕ зына ӕмӕ нӕм ног газеткӕсджыты фӕлтӕр куы нӕ уа, фӕлтӕртӕ кӕрӕдзи куы нӕ ивой, уӕд газет газет уӕд фесӕфдзӕни ӕмӕ уӕд ӕрлӕудзӕни. Уымӕ гӕсгӕ нӕ куыстӕн, нӕ куыстӕн йӕ ахсджиагдӕр фарстытӕй иу у бацӕттӕ кӕнын ног нӕмттӕ. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕхсызгонӕй сӕмбӕлӕм, куы нӕм ӕрбацӕуынц ӕрыгон фӕсивӕд, куы нӕм ӕрбахӕссынц скъоладзаутӕ сӕ нывӕцӕнтӕ, ӕмдзӕвгӕтӕ. Ӕмӕ сусӕггаг нӕу аивадон ӕгъдауӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ вӕййынц ӕххӕст. Фӕлӕ сыл мах афтӕ зӕрдиагӕй, афтӕ зӕрдиагӕй сыл бакусӕм, уый нын ахӕм цинау вӕййы, мӕнӕ ӕрыгон, кӕнӕ сывӕллон иронау, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, иронау хъуыды кӕны, ӕмӕ йӕ фӕнды иронау фыссын, зӕгъгӕ, мӕ сын сыл бакусӕм, махмӕ ам афтӕ фӕдзурӕм, бахуымыл кодтам, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сӕ ныммыхуыр кӕнӕм, ис нӕм сӕрмагондӕй Нӕ газеты кой кӕм вӕййы, уым ӕнӕмӕнгӕй уыцы рубрикӕйы кой ракӕнӕм нӕ Иры фӕсивӕд, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сын уыцы ӕрмӕджытӕ, уыцы фарсы ныммыхуыр кӕнӕм сӕ къамтимӕ, цӕмӕй сӕм цымыдис кӕной газетмӕ, ӕнхъӕлмӕ йӕм кӕсой. Уый рӕзгӕ фӕлтӕр. Фӕлӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, вӕййы дзы ахӕм ӕрмӕджытӕ дӕр, кӕцыты аивадон ӕгъдауӕй ӕххӕстдӕр вӕййынц. Мӕ бон афтӕ зӕгъын нӕу бынтон ӕххӕст, уымӕн ӕмӕ цӕттӕфыссӕг ӕрмӕг куы бацӕттӕ кӕны йе сфӕлдыстадон куыст, уӕд ма уымӕ дӕр ӕркӕсын фӕхъӕуы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Фӕлӕ уӕддӕр уыдон рӕвдздӕр вӕййынц. Уый та ууыл дзурӕг у, ӕмӕ ис тырнынц рӕзгӕ фӕлтӕры дӕр. Мадӕлон ӕвзагмӕ ирон ирон ӕвзаг уарзынц. Ис, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ирон литературӕйы ног нӕмттӕ дӕр. Гер уыдонмӕ сӕ хъус куы рдариккой фысджыты цӕдис, уӕд, ӕвӕццӕгӕн ма сӕм сӕ хъусдӕр, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, дарынц уыдон Габолаты Зауыр, Баситы Зӕлинӕ, Бететы Фатимӕ. Уыдонӕй мӕ бон зӕгъын у, ну, ӕххӕстфысджытӕ сӕ куы нӕ рахонон, уӕддӕр сӕ мӕ бон зӕгъын у ирон литературӕйы машинӕ, суинаг фысджытӕ, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. мӕ бон цӕуы афтӕ зӕгъын. Марина, уӕддӕр хер бӕрнондзинад гендерон фарстамӕ исты бардӕтты?
Ер зын вӕййы хаттӕй хатт. Бинонтӕ сывӕллӕттӕ. Зды ныртӕккӕ зӕгъдзынӕн, ӕвӕццӕгӕн мӕ цыфӕнды бӕрнон бынаты куы кусай, ӕмӕ цыфӕнды стыр организацийӕн куыстуатӕн разамынд куы дӕттай, уый ӕндӕр хъуыддаг у. Фӕлӕ газеты рӕстдзинады сылгоймаг куы уа разамонӕг, уӕд вӕццӕгӕнмӕ фыццаджыдӕр хъуыды кӕна нӕ менталитетыл. Арӕх ӕрбадзурынц, ӕз афтӕ фӕзӕгъын, газеты рӕстдзинад у мадӕлон ӕвзаг, ӕгъдау ӕмӕ традициты артдзӕст. Ӕдзух нӕм ӕгъдӕуттыл сӕ хӕдхуыздзинад бахъахъхъӕныны тыххӕй нӕм ӕдзух ӕрмӕджытӕ, ныхас, быцӕу ныхас телефонӕй. Ӕмӕ куы рбадзурынц мӕм, уӕд сын зал хатыр афтӕ фӕзӕгъын: Байхъуыстон дӕм, куыд сӕйраг редактор, афтӕ. Ӕмӕ дын ӕртӕккӕ куыд сӕйраг редактор, демӕ разы нӕ дӕн. Фӕлӕ Сылгоймаг уӕвгӕйӕ, ӕгъдӕуттыл ӕз демӕ быцӕу ныхас кӕнон, уый та мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ дӕ хорзӕхӕй мӕнӕ дын Цгъойты Хазбийы, Черчесты Хъасболаты телефоны мӕ дӕ хорзӕхӕй уыдонмӕ фӕдзур ӕмӕ уыдонимӕ аныхас кӕн. Нӕ фӕцӕуы мӕ зӕрдӕмӕ, сылгоймӕгтӕ куы рбацӕуынц ӕмӕ сылгоймаг уӕвгӕйӕ мын быцӕу ныхас куы фӕкӕнынц, мӕнӕ кувӕн къуыри хъуамӕ уӕдмӕ уӕд уа, мӕнӕ афтӕ, мӕ иннӕрдӕм уӕд сын афтӕ фӕзӕгъын, хъус-ма, ирон ӕгъдауы мидӕг сылгоймӕгтыл бирӕ фарстатӕ ӕнцай кӕнынц, ӕмӕ ма дӕ хорзӕхӕй уыцы фарстатӕм ӕрлӕмбынӕг у, Мӕ уыцы фарстатӕ куыд ӕмбӕлынц, афтӕ сӕ хӕс. Уыцы хъуыддӕгтӕ та нӕ нӕлгоймӕгтӕ хӕсдзысты ӕмӕ сӕ уыдоны бар бакӕн.
Газеты Рӕстдзинад-ы минӕвӕрттӕ ӕрӕджы архайдтой дзыллон хабархӕссӕг фӕрӕзты ӕхсӕзӕм форум «Медиа Кавказ» дыууӕ мин ӕстдӕсӕмы. Ног фембӕлдтӕ цымыдисаг проекттӕ. Форум аразджытӕ журналистты размӕ сӕвӕрдтой се мгуыстдзинад фидардӕр кӕнын, хӕлар ахастдзинӕдтӕ парахатдӕр кӕныны нысантӕ. Ахӕм мадзалтӕ махӕн дӕттынц фадат ӕрмӕст риссаг фарстатыл ӕрдзурын нӕ, фӕлӕ ма кӕрӕдзийы фӕлтӕрддзинадмӕ дӕр хъусӕрдарын. Ахсджиаг та уымӕн у, ӕмӕ дзы ныхас цыдис ӕрмӕст нымӕцон технологиты тыххӕй нӕ, фӕлӕ Зы ныхасмӕ цыдис мыхуыры фӕрӕзты райрӕзтыл. Ӕмӕ та йӕ уӕлдай хатт ӕвӕццӕгӕн мӕ бахахх кӕндзынӕн, кӕд ӕмӕ мӕ хъуыдытӕ фӕлхат кӕнын, уӕддӕр мыхуыры фӕрӕзтӕн сӕ ахадындзинады тыххӕй. Ус кӕдфӕнды дӕр афтӕ фӕзӕгъын, мӕ мӕнмӕ гӕсгӕ, мыхуыры фӕрӕзтӕ газеттӕ сты историйы азфысджытӕ. Ӕмӕ кӕдмӕ нымӕцон технологиты фӕрцы цы сайттӕ ис, уыдоны кӕдмӕ вӕййы ис бакӕсӕн ног хабӕрттӕ, мӕнӕ лентӕ кӕй хонӕм, уым, уӕддӕр уыдон уыцы тагъд кӕрӕдзийы аивынц. Дугъон бӕхы хуызӕн сӕ фӕстӕ тагъд кӕнын хъӕуы. Фӕлӕ цыма уыцы ног хабӕрттӕ ӕнӕуд вӕййынц мӕм хаттӕй хатт афтӕ фӕкӕсы. Ис, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, архивтӕ дӕр уыцы сайтты, фӕлӕ ма йӕ иу хатт зӕгъын, бакӕсдзынӕ, бакӕсдзыстӕм сӕ, райгомӕй кӕндзыстӕм, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ӕмӕ нӕ цы факттӕ цымыдис кӕнынц, уыдон, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, бакӕсдзыстӕм, фӕлӕ ӕнӕуд. Ӕз алыхатт дӕр афтӕ фӕзӕгъын, ӕрмӕстдӕр Бурсыфы гӕххӕтт. Ӕрмӕстдӕр бурсыф гӕххӕттмӕ куы бандзӕвай, уӕд ис банкъарӕн рӕстӕджы комулӕфт. Ӕмӕ мӕнмӕ гӕсгӕ уый у ахсджиаг, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы. Ӕмӕ алы хатт, ӕмӕ алы хатт, алы хатт уымӕн бахахх кӕнын мыхуыры фӕрӕзты ахадындзинад, зӕгъгӕ. Ӕнӕуый та ӕхсызгонӕй зӕгъдзынӕн уый, ӕмӕ дзы уыцы форумы Цӕгат Ирыстоны дзыллон мыхуыры фӕрӕзтӕ ӕнтысджынӕй кӕй архайдтой, уый тынг ӕхсызгонӕй зӕгъдзынӕн хӕрзиуджытӕ кӕй ӕрхастой нӕ национ телеуынад, газет Северная сеть, Аланийы радио, интернет, сайт фынддӕсӕм регион ӕмӕ уырдыгӕй афтӕ буцӕй ӕрцыдыстӕм, хӕрзиуджытӕ ӕрхастой ӕмӕ ма мӕ фӕнды уый зӕгъын ӕмӕ Ӕцӕгӕйдӕр нӕ республикӕйы мыхуыры фӕрӕзтӕ кӕй уыдысты бӕрзонд ӕмвӕзадыл. Ноджы ӕхсызгондӕрӕй та рахиздзынӕн газет Рӕстдзинад-ы архайдмӕ уыцы форумы. Ас уырдӕм куы ацыдыстӕм, уӕд, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, куыд юбиляртӕ, афтӕ нӕхиуон бавдыстам, ӕмӕ нын дзы уыди сӕрмагонд бынат. фотозонӕ зӕгъгӕ. Ӕмӕ зӕгъын хъӕуы уый, ӕмӕ нӕ фотозонӕ дӕр ӕмӕ газет дӕр тынг цымыдис кодтой форумы архайджыты. Ӕмӕ сӕ цымыдис та уый кодта, ома науӕдз фондз азы сыххӕсти газетыл, фӕлӕ нырыккон домӕнтӕм гӕсгӕ алывӕрсыг дзуапп дӕтты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ нӕм ахӕм фӕрстытӕ куы лӕвӕрдтой, уӕд-иу уыцы ӕхсызгонӕй мах дӕр Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, нӕ газеты ӕнтыстдзинӕдтӕ дзурынмӕ, уӕд мах дӕр фӕрӕвдзыстӕм.
Газет «Рӕстдзинад-ыл сӕххӕст нӕуӕдз фондз азы». Йӕ иузӕрдион газеткӕсджытимӕ у ӕмзонд, у ӕцӕгадӕмон газет. Ӕмӕ амӕй фӕстӕмӕ дӕр уыдзӕн царды айдӕн. Ныр та уал газеты курдиатджын коллектив йӕ сӕдӕ азы юбилеймӕ уӕндон къахдзӕфтӕ кӕны